Zoom and focus news on social media. Okay, abusua yɛ ma wɔn akɔ aba ɛde wo ba RFM Ghana, RFM TV ne RFM eh, radio so. Eh, na ɛnɛ yɛwɔ eh, yɛn nua bɛma a eh, na first na otwa sini a yɛfrɛ no sɛ eh, tutu. Na eyi ase ne ɛwɔ. Na yɛahyia sunsum ahoɔfɛ, na yɛpɛ sɛ yɛne no twetwe nkɔmmɔ kakra. Me nua, ɛnyɛ asɛm na yɛpɛ, yɛn nyinaa, ɛɛ, asɛm na ato yɛn nyinaa. Na yɛ, yɛahyia wɔ ha, ma yɛn, yɛmmisa wo, ɛyɛ yi, wobaeɛ no, sɛn na esi ɛrekɔ? Oh, wate ne sɛ, ɛɛ, First Collection, ɛɛ, me nua sunsum wɔ ha, wɔwɔra, wɔwɔra no, but ɛsɛ sɛ yɛgyina no asesa kakra. Nti yɛfrɛ me Akuruku Babayo, Akuruku. Ɛɛ, mebaeɛ no ayie ni deɛ Nyame anim mmerɛ ni, ɛɛ, Nyame anim nokorɛ ni. Ɛnɛ yi deɛ, ɛnɛ yi deɛ, ɛɛ, me yɛn nuanom stars no mo, ɛɛ, social media foɔ, YouTube foɔ, ɛne yɛka sɛ TikTok foɔ dodoɔ no ara ba wɔ ha. But, ɛɛ. Ɛfa baabi na nkɔ yi wɔ sɛ ɛfa baabi no yiwu za akɔ yɛ bi sɛ saa bɔ bu wɔ yi abɛyɛ tu ɛɛ ɛyɛ yɛ kɔ asa kasa yɛ dua baako pɛ bia bi bra kwadwo kasa ayi wɔ sɔ kɔ baabi ayi wɔ yi ɔsɔ kɔ baabi because of sɛ tutu wɔn ne tutu ayɛ si bi pɛ ne tena deɛ wɔfa bu deɛ tutu ɛboa ne pɛ ɔsɔ kɔ baabi si bi wɔba ha bi. Enti mimedwo mu, mibisa me ho sɛ, dɛn nti na Kwadu nkasa ama yɛn? Anaasɛ afei na wɔbɛba? Yɛwɔ stars ahodoɔ bebree a wɔama. Ibi Ellen White ama, ɛɛ, Nana Mae mae. Yɛwɔ stars ahodoɔ bebree a wɔma yɛn. Enti mehwɛ up to bɛɛ five o'clock mehwɛ sɛ wɔma adeɛ a na ɛsɛ akyiri no yɛbɛsa atoa interview nso ade atoa so.
Nti ɔmo nko ara ne ɛyɛ nnipa a ɛbɛka sɛ ɔmo antumi ampue mu ha a a woka ɔmo asɛm anaasɛ ebinom nso so ka ho? Oh, ɔsɛ yɛwɔ almighty original Agyako wɔ ha, Wayoshi wɔ ha, yɛwɔ Doctor Lanky wɔ ha, all social media stars no, eh, YouTube ne TikTok stars dodoɔ no ara wɔ ha. But deɛ tutu ne ɔmo startee in the beginning no, Ebia ɛbɛka, obi bɛka sɛ, Ɛɛ, mmerɛ nnya nhyɛ da nkɔɔe. Ebia na wɔnam kwan so reba, anaa? Ɛna meka sɛ, Ɛɛ, because ɛkorɔ bɛyɛ, ɛkorɔ, ɛɛ, yɛsi ɛkorɔ bɛyɛ dɛ efi anɔpa. Wade ase? Deɛ ɔsɛ kɔm ba lɛmɔ. Emom deɛ ɔka deɛ nyina sɛ sɛ mom bat. Sɛ kɔm bat. Because tabli, ɛɛ, deɛ bɛtumi aka ne sɛ, yɛn nyinaa adeɛ to yɛn. Sɛ wɔn bɛba o, sɛ wɔn mma o, bat. Wɔn yɛ saa wɔn ana wɔn yɛ saa wɔn ana wɔs agyaku apa amia abɛtena ase edi kumɔ kumɔ biara interview bi a wɔsɛ wɔyɛ bi a wɔayɛ waka asɛm bebree ma ati bi agu ne ti wɔtwi yɛ fo wɔtwi mmabunu no nso fo wɔayɛ ase baasi na mo mo nso mpanimfoɔ no a mo nso bu a mo mu adi kan no Mo koraa na ɔsɛ ka mo di kan koraa na ka koraa no koraa yɛ ba. Wada ase. Ɛhɛn, ti mo mo pɛ sɛ koraa no yɛn di kan mra na mo mo mpanyinfoɔ no mo ba na mo bɛ to yɛn a na yɛ sɛ mo pɛ sɛ yɛyɛ dɛ. Ti wa ntoma se. Wɔ mi hu yɛn yɛ ti panin di kan wɔ ayi fi asa na akɔda adi kan ba. Mi no saa na ɛtetee mi ti no ɛyɛ mi nwanwa Sɛ mo a mowɔ mo ahetia kɔ mo anim no tumi ma a, ɔn, but wo de sei mu no, yɛmmɔ mpaeɛ sɛ Onyankopɔn bɛma mo bɛsu adi bio, asu bio, na biribi ayɛ dua ma yɛn. Na mmom ɔma ama deɛ a, mbrɛ a, meyɛ akuku deɛ, me, ɛpɛ baabi, mɛdi wɔn ho yaw, mɛdi wɔn ho yaw paa. Nti sɛ ɛba no sɛ, ɛɛ, sɛ wɔn amma a, mowɔ biribi a mobɛyɛ wɔn anaa, anaa? Oh, ɛɛ, wɔ sɛ yɛwɔ mpaninfoɔ te sɛ yɛn no mu, Me deɛ me no, me de me wɔn nan ase te sɛ deɛ medi wɔn nan ase no aduane. Oh, yɛwɔ mpanimfoɔ didi yɛn nim. Eti no, mpanimfoɔ no mmom na ɛwɔ sɛ wɔn wɔ biribi ka. But me me mpanimfoɔ a, mpanimfoɔ a mesusu sɛ ka ebia ka wɔn sɛ kɔbɔ ba na wɔn ama no. Anaasɛ ɛyɛ me nwanwa. Wɔn tutu no, ɔnɛ nɛnɛ ɛnɛ tutu. Wɔnyɛ nnɛ tutu. Tutu no bi a wɔyɛ tete. Wɔyɛ tutu tete. So ayɛ ase. Ti no, ɛɛ, mɛtumi aka sɛ. Yɛbɛka na bɛka to go. Okay, ɛneɛ abusuafoɔ aha yɛ RFM TV, RFM Ghana, eh, Akurugu Pampa Yu na yɛne no ɛdi nkɔmmɔ no. Ɛno nti eh, aha ne yɛde bɛsie, yɛsan ɛda yɛ ani na yɛakɔhwɛ deɛ ɛtoa soɔ. Ɛnɛ interviews no yɛde mo na ɛbɛbrɛ mo, ɛno nti monhwɛ yɛ anim.